Fl-aħħar ġimgħat, fl-aħħar ġimgħat, b'mod speċjali fis-sajf, smajna diversi nies li jgħidu li Xarabank għandu jieqaf għax mhux ta' livell. Qed jgħidu li spiċċa, li waqa' fil-baxx u li għandu jitneħħa minn fuq l-istazzjon nazzjonali għax ma jixraqx li jkun hemm hekk. Aħna qed nisimgħuhom. Aħna qed nisimgħuhom dawn l-ilmenti u qed inwegħdukom li minn din l-iskeda se nibdew ngħollu l-livell ta' Xarabank. U nixtieq li nibdew mil-lejla. Għalhekk il-lejla nixtieq nippreżentalkom

Pipì għamilt, John? Qabel ma tlajt? Mhux pipì, naħseb ħa jkolli bżonn minn outfit ieħor. Grazzi ħafna John talli aċċettajt din l-intervista, ħsibt din hija l-aktar intervista li qatt għamilna f'livell għoli f'Xarabank. Grazzi ħafna. Mela, John, xi nies qed jgħidu illi l-kariga tiegħek ta' CEO tgħajjilek il-Prim Ministru Biex ikun tak xi ħaġa, biex ikun qdiek. Di vera. Mhux kulħadd jgħid li jrid Mark. Kulħadd jgħid l-istejjer tiegħu. Jiena l-kariga tiegħi ma naħsibx li ngħatatli għal xi favur, żgur. Ingħatatli minħabba l-esperjenza li għandi, minħabba l-integrità tiegħi u minħabba, naħseb, il-kapaċitajiet li għandi. Fil-kanzunetta Pajjiż tal-Mickey Mouse, ir-refrain jgħid hekk, Konna u għadna ngħixu f'pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga u aħna l-pupazzi nimmarċjaw. Tista' tiggarantili hawnhekk illum illi mhux se tkun pupazz li qed jiġbdulek l-ispaga minn xi mkien u jgħidulek x'tagħmel bħala CEO tal-PBS? Il-garanziji lanqas meta tixtri washing machine ma taħdem dejjem tajjeb, però niggarantilek li jien la qatt kont pupazz u qatt mhu se nkun pupazz. Jien nagħmel xogħli bil-mod illi titlob il-policy tax-xandir U allura ma nħoss li għandi qatt inkun pupazz. U ma naħsibx li ħa nkun pupazz. U kif qegħdin fija tista' tiggarantili li qatt ma terġa' tagħmel xagħrek hekk? Dik nista' ntik garanzija. Li mhux ħa nerġa' nagħmel hekk xagħri. Dak darba kien hekk. Ma somma inti ma tantx għandek għalfejn titkellem fuq xagħrek.
Kif qegħdin hawnhekk fil-għoli ma nistax ma nistaqsikx fuq dik it-telefonata tal-għoli li kienet ġrat fil-breakfast show tiegħek.

Dakinhar inti ndunajt li l-mara mhix qiegħda tifhem x'inhu jiġri, ma komplejtha għax kont taf li qed ħa jibqgħu jarawha n-nies għax kont taf li good television, mhux hekk? Fil-bidu ma ndunajtx li ma kinitx qed tinduna għal xiex kont qed nirreferilha għax ma kelli l-ebda intenzjoni li t-telefonata tasal f'dak l-istadju, però mbagħad meta rrealizzajt li dis-sinjura vera ma kinitx qed tifhimni, ovvjament bħala preżentatur televiżiv ridt nara minn kollox li ridt nagħmel, Ukoll anke spettaklu minnha u naħseb irnexxa din. Ġieli erġajt iltqajt magħha dik il-mara jew għadek sal-lum ma tafx min hi? Qatt. Qatt ma Sal-lum ma nafx min hi. Dik kurżità kbira biex inkun naf min hi. Propjament inti xandar, taħseb li se tissaporti mingħajr ma tagħmel programmi tat-televixin u r-radju issa? Le, ta' mhux se nissaporti.
Se nagħmel programmi tat-televixin u r-radju. Se tagħmel? Ejja. U tista' tgħidilna x'inhuma? Le, ma nistax. Ma tistax.
Le, ma tistax. Tixrob imbejt?
Le ħabib ma nixrobx alkohol. Għandi dawn ħabib mela. Eh, dan aħjar jagħmel sens. Tajjeb ta'.
Iltqajt ma' xi ħadd li ma jafx min huma Joseph Muscat u Simon Buzutti. Kif tiddeskrivihomlu? Jekk niltaqa' ma' xi ħadd li ma jafx min huma Joseph Muscat u Simon Busuttil, ngħidilhom li wieħed huwa Prim Ministru u l-ieħor Kap tal-Oppożizzjoni. Imma apparti l-ovvju. Però diffiċli biex tispjega min huma Joseph Muscat u Simon Busuttil. Persuni trid tħares lejhom mill-lat umani, jiġifieri naħseb li t-tnejn għandhom ħafna tajjeb, hu bħala umani. John, daħsar fiż-żewġet it-tifla tiegħek, hux hekk? Kif ħassejtek hekk meta rajtek trid tagħtiha għal xi ħadd ieħor? Le, ara, ħassejtni, ħassejtni mhux tajjeb xejn, però kuntent li t-tifla żżewġet, sewwa. Ehm, ma li t-tifla ma tajta lil ħadd jiena ta' li raġel tagħha tajtu permess jiżżewġha biex jieħu ħsiebha, ikollu familja magħha, it-tifla tiegħi tibqa' tiegħi. Ġifieri li tiżomma. Għal dejjem. Għal dejjem. Fi żmien Anton Attard, it-tvm żied l-udjenzi. F'dan iż-żmien fejn hawn ħafna kompetizzjoni għat-television bejn stazzjonijiet oħra u fuq l-internet, kemm taħseb li hu faċli jew diffiċli li żżomm dawk l-udjenzi jew iżżidhom? L-istazzjon nazzjonali għandu storja ta' kredibilità, għandu storja ta' udjenzi li jemmnu dak li jwassal. Wara kollox, id-direzzjoni tal-istazzjon nazzjonali hi li dan għandu servizz lejn il-pubbliku, għandu servizz obbligatorju lejn il-pubbliku, u dan naħseb li dejjem wettqu. Minkejja l-kritika li jkun hemm, ovvjament, għax nerġa' ngħidlek kulħadd għandu dritt jagħmel kritika li jrid, l-istazzjon nazzjonali kien, għadu u nemmen li se jibqa' iżid l-udjenzi. Il-Eurovision f'idejk?
Ukoll.
Ukoll.
X'se tagħmel differenti? Xejn. Kollox l-istess. Kollox l-istess. Hemm xi ħaġa li tixtieq tbiddel jew tirranġa? Fil-Eurovision? Fil-Eurovision.
Mhux kwistjoni ta' li tbiddel u tirranġa, l-Eurovision jinbidel ma' żmien. L-Eurovision m'għadux il-Eurovision li kien laqas is-sena l-oħra, laqaseb wara 10 snin ilu. Ma nħoss li għandi l-Eurovision jinbidel, mhux ibidluh in-nies, jinbidel hu ma' żmien. M'hemmx jinbidel fil-Eurovision. Ma ntuħx daqshekk wisq mhux importanza tax, importanza trid tih illi m'għandux ikollu prijorità fuq l-affarijiet l-oħra kollha. John Bundy, grazzi ħafna ta' din l-intervista u awguri għax-xogħol tiegħek bħala CEO ġdid tal-PBS. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lil John Bundy u lil Marvin u t-tim kollu ta' Dinner in the Sky li għenuna biex nagħmlu dik l-intervista.